Dû pişkek hebû dixwest derbasî wiya lê avê bibe. Lê fehm kir ku tenê bi serê xwe nikar derbas bibe sobe beriyê nizane û wê bixeniqe. Li der û dorê xwe geriya go ka ez ê bi çi awayî xwe bigihênim wiya lê avê, rêkî, rênçberekî, alîkariyekî ka ez ê çaş xwe re bibînim. Hê di wê tefekkirê de qurequra beqekê hatiye ku wê beqê xwe davêt nava golê û ji golê derket û bi ser avê sobe berî dikir û ser pişt diçû ser zikê xwe diçû. Vê dûbişkê got, Eger neb alîkariya vî beqî be, bawer ke ez ê nikaribim derbas bim. Hêdî hêdî çû bal vî beqî ve gazî kir, got, Birayê beq, got ji kerema xwe re tu dikarî alîkariya min bikî. Û tu min li ser pişta xwe derbasî wî ya lê avê bikî, ez vê qenciya te heta sax bim ez ji bîr nakim. Beq keniya got tu dibê xwe bikuje, hate got alîkariya me bike û hate got xwe bikuje. Tu ferq di navbêna van herdu gotina de tune. Lewre ez te bim wî ya lê avê tê bi min va bidî û tê min bikujî. Qey me aqlê xwe li erdê dîtiye. Ded û wirde here got çawa alîkariya te bikim. Dûbişk jê re got, Heyra tu min derbas bike, di nîvê avê de goş xwe ez nikarim bi teve bidim. Lewra ez sobeberiyê nizanim. Ku ez bi teve bidim tê bimrî, ê piştî ku tu bimrî ez jî zê bixeniqim di nav avê de. Qey ez dikarim bi teve bidim, xwe jî bi te re dikarim bikujim. Dema wisa got, beq bawer kir ku gava bê kuştin, ew jî wê bixeniqe hirê. Got wisa be baş e, de kerem ke were ez ê te derbasî wîya lê avê bikim. Dûbişk hat xwe avê ser pişta beq û beq bi ser avê ket û çû. Dema gehiştin nîvê golê, dûpişkê derzîya xwe li pişta stûyê beq xist. Çistînek ji ber guhê beq çû, destê wî bêhal bû, lingê wî sust bû û hêdî hêdî dawerivî ji xwe ket. Mirinekî wisa bi saxî, mirinekî cemidî, mirinekî wisa ji nişka va li ser wê golê bû merşik. Beq mir. Du bişk jî bi beq re ket nava avê. Lê gotina dawî ya beqê ji dû bişkê re ev bû. Got, Kata ku ez bi te ve nadim, ev e te ez jî kuştim û tu jî tê bimrî. Te çima wisa kir? Got, Dûpişkê jê re got, Got, Birayê beq, xwiyê min ev e. Tebîeta min ev e. Ez ji bona vedanê hatime xwiliqandin. Ez mecbûr im bi te va bidim. Ez çiqas soz û bexta jî bidim, ez gava kesê xwe bînim, ez ê bi te va bidim. Çare tune, mirina min jî di vî îşî de hebe, ez gerek vê vedanê bikim. Gelê Birana ji vê mesela ha ûn gelek tişta dikarin fehm bikin. Mirovê xayintî di dilê wî de hebe, li çavsoriyê bigere, li xwînê bigere, jar jê tu car kêm nabe. Heta ku însax bin û nê mirovê wisa ji dûbişkê xirabtir û nê bibînin. Gotinê wan zehf xweş in. Hûn li bejn û bala wan birênin, fisl û dikara wan birênin, zehf delal in, lê bi gotinekî dikarin mîna vî dû bişkî bi we ve bidin û xwe jî bikujin, li ber xwe nakevin wê heyata we ji dest bibin. Ez bawer im ku we ji min fehm kir.